Selamat ngalih hari bala peningah semua. Nyadi sekali tu kitai begulai baru ba jerita Bukit Sepagok iya nya rengat ke enam belas. Lebuh kitai muai masa lalu terus aku tu bala peningah. Piak munyi tampung eh. Apu bisi langkau orang nyin. Aram kitai mansang gin. Ni nemu engka bisi orang ko sigan lalu bejalai semak agi nuju langkau nya. Anang guai enggau nganti anggit ulo kitai ngai nyadi ninga ke tudah keno ko punga. Lama enggau ga anggit tu kada enda udah dempa entu sebayan tuai nya tadi deh ko sigan. Nuan sigan anang maioh jako ba kampung puang mega tu. Enda salah nuan magang nya anggit ke nyadi bansa. Ku Beti, Hari ti udah teduh tadi nyau berengkah ujan baru. Eh. Enda ulih enda kin meh kitai ngenduh. Bangat man hari ujan tu. Ku Punga. Dia sida sebuat lalu belana nuju langkau ke dipeda sida nya tadi. Bangat ngayahka kitai ga hari tu. Ujan ga naka pemangat dia pai, ku Sigan. Api ke bait ke ditangkin inya tadi udah ga padam laban ujan. Langkau umai sapa tu kini? ko Punga bejaku dalam ati iya. Iya pen lalu nguji ngejauka pintu tang enda ulih dibuka laban bekunchi ari dalam. Kada enda langkau indu sebayan tuai nya tadi deh, ku Sigan. Beti laban ke ngai ninga Sigan munyi nya lalu nyeling. Singin amat beti ka nisir mulut Sigan ti ka amat nyebut utai sengapa nya. Ukai langkau manang amba tu kini. Tadi kitai ba langkau umai tuai rumah. Tu bisi umai orang ga ditu, ku Punga. Au iya meh tu pelaba aku, ku Beti nyaut. Ribut naka et malat ga malam nya. Padi ke benung murai tumbang ga sia ke ribut ku dek. Kadang-kadang terang bebendang ga utai dipeda lebuh dipanchau nitau, ku. Dia sidai tiga sama duduk nyandih nyerungkung patung ba tisi langkau nganti ke ujan teduh. Mata pan nyau lelantuk ka tinduk laban nyau mega tinduk bai lari kinu antu. Benung sidai tiga kelelap dia punga bisi ninga munyi pintu ditukang ke orang. Ninga munyi nya, dijeling iya ga ari tisi langkau. Peda pansut siko lelaki ti betubuh tegap sereta tinggi betangkin ga duko ari langkau. Kegetap ati Punga meda orang nya tadi. Laban malam ke petang enda nentu peda iya enggau ga gamal orang nya. Sapa nya kini? Ka kini meh iya bejalai memalam ngelaban ujan. Ko Punga bejako betelai. Pemuas iya ke merati ke orang nya tadi. Peda nyau nadai agi dipeda senaya orang nya tadi ditaban ke pemetang malam. Bisi asai ka gelesik ga tudah Punga meda utai baka nya. Baru ka nguyang ke sepiak tudah Punga. Dia iya tekenyit amat meda orang nya tadi dipeda iya tadi udah bediri ba mua iya. Enda tepansut ke jako Punga asai ke ka luput. Bejakau pan ke katat. Sesapa nuan minta kasih ke nuan anang medis ke aku. Ko punga nanya orang nya nyau enggau nyawa ti gegetau. Ndai nuan tu enggau punga ko orang nya ketawa udah nyeninga nyawa punga. Au aku metu nuan nyaubat ko tudah punga ke agi gegetau takut. Aku meh tunggal. Sapa enggau nuan tadi? Nama pejalai nuan kitu malam-malam ke tu? Aram tama ke langkau dulu tua. Chelap ba luar tu, ko Wat Mikal mayuh punga. Dia iya lalu ngereak sigan enggau beti ke benung tinduk nyandih ba tiang langkau. Dani seduai, nya Wat Mikal mai kitai tama langkau, ko Punga ngereak baki aya. Dua iku nya tadi laban ke agi ka tinduk nyau sugau angkat abis tepantup pala ba baruh langkau. Laban ke ninga pungga nyebut nama wat mikau enda beguguai seduai iya entudi pungga. Ndai seduai tu wat banjing. Ko Beti ngenu dua kediri nunga seduai ai menyadi. Au ku nuai metu, ko Banying angkat lalu nungkun api kelita ti padam kasah ke ribut. Hee balat amat ga kesuah ribut tu. Uji tutup dulu pintu nya Ungau. Ko Wat Mikau ngasuh Siga nutup pintu laban iya ke semang mua pintu. Nasib amat kami tetemu ke seduai. Sehari hari tu tadi kami empat ngiga seduai. Meda seduai lama amat enda pulai ke rumah. Nya meh aya tu rumah nesau kitai serumah begiga ke seduai. Nama kebuah seduai lama enda pulai? ko Punga ngepun ke randau. Wat Mikau enggau Manying enda munyi ninga Punga bejaku. Eh. Panjai cerita. Bah, ni siku da agi deh. Enti enda salah dinga aku asai ke empat kita sebut nuan tadi. Nama aku tu tak meda kita tiga aja deh, ku Wat Mikau ngelimpang gerandau. Ninga tanya Wat Mikau munyi nya, dia sida ai tiga lalu bepening pangan diri. Empat ne kami tu tadi unggau. Anggik nyau tebayan ba rantau jalai maya kami lari meda indu antu ba dalam langkau umai sepiak nyin tadi. Laban iya ke dudi, asai ke bisi entudi kami belama datai ba simpang jalai umai siti tu. Peda iya nyau nadai agi entudi kami. Ko Beti nyerita ke nama utai ti nyadi ngagai sida empat ba langkau manah amba nya tadi. Kanan udah dengah indu sebayan tuai nya iya deh. Ko Sigan enggai enda nyaut. Enti pia, ditu dulu meh kitai nganti ujan ke teduh. Tumu pagi pegila kitai bela sama ngiga angik. Bagi tubuh kitai pegila. Sekeda mulai ke diri dulu nangi ke orang derumah irau meda kitai lama, ko Wat Mikau. Dia sida sebuat bela nagun kepala aja. Derumah panjai din. Malam makin jauh, mata sena agi bepelik ngemata ke atap tebelian ti ditinggang ujan. Kalih ke kiba ngaih ga lelap. Dia iya bekalih ga ke kanan sama mega. Ati iya majek irau. Tu ketiga malam menyadi iya nadai pulai ke rumah. Sida punga ke dasuh ngiga empai ga datai mai berita. Nama meh penyadi sida tu lama amat empai mulai ke diri, ku Sena bejaku dalam ati. Laban ati ti majak irau, dia Sena mutus ati ngagai jelatung malam nya mega. Ngabas perau sida iya ku jaku. Begadai-gadai Sena angkat ngambi tangi ke dikait ke indai ba mua pintu ujung bilik. Maya nya sida apai indai sendi enggau ipau iya benung jenak mat tinduk. Seninggi enggau ga ujan benung iya pemangat. Diai aka angkat nya tadi nadai didinga orang rejat. Belubah-lubah meh iya nukang ke pintu. Udah nya ditutup iya begadai-gadai nangi ke didinga orang. Peda iya ujung setek kiba enggau kanan, bela petang tegayam utai ti peda. Chukup pemetang. Sena ke nurun ke ai tu tadi sigi enda bebai ke kelita. semina betengau ke perechik api nitau ti manjau ari langit aja. Datai iya ba tandu, ujan benung iya mangat nya. Dia ati iya lalu bebagi dua, ka nurun, ka enda ga asai ati iya. Eh, nurun aja meh. Alah alang ku tudah pantut, ku Senang sambil ngerendut dada ensepit diri chelap ka siak tempias ujan. Iya meh remang besengkai, guntur lalu bemunyi tekenyit ga tudah sena ke benung bejalai nuju pendai sida iya. Datai aba jelatung, peda iya ai sigi udah mansang. Semua perau nyau di benung magang empa penyampat ai mansang malam nya. Dia iya beratika siti-siti perau ti berintai ba tengah benung ai. Nadai ga meda perau ke selalu dikena menyadi iya nurun megi ga. Emmm empai datai meh sida tu. Manih aku nimba perau enggau nanching tali perau apai aku ke atas agi. Kada ke pun kayu tu empai tengelam laban ai besai. Agi mansang amat ai tu ku Sena bejaku kediri berandau nengah lei. Dia Sena lalu ngelawa kayu ke endur sida serumah selalu betanching ke tali perau. Tarit iya siti-siti tali perau ke bisi dia. Ukai ga perau sida iya. Nyau pedis diri lengan tudah tuai matak tali perau. Datai ba tali pengujung ditarit iya, nya baru perau sida iya beransak ke tebing. Udah nya tadi iya pan lalu nimba senimba ai ti ba leledung menuh ke geladak perau sida iya nya tadi. Udah ke tembu nima perau, Sena lalu angkat nginjur tali perau apai iya ketah agi, ku jaku. Benung iya ke engkechit niki ke jelatung, dia iya tegelincir ba luan perau ti lichin nyau ngujung ke iya temepu labuh kai. Tudah Sena tu tarik nyau tengelam lepu, tengelam lepu ari ai minta tulung tang nadai siku ninga iya. Iya ga hari ujan naka pembangat hari ga malam nadai sapa nemu penusah ati ditapi sena nyau chepai chepai ja hari tudah tuai ke bepaut ba panggir perau tang nya meh tadi bai ai ke kalu deras sena anyut ditaban kai besai semina tangi aja ke agi gegelek melepau selepak perau malam nya laban ai ke mansang dia rumah bisi mudik kulu. Ngabas rumah panjai nanga ke siku. Ke batang enau ka ngabas sena meh ku dalam ati adin. Peda tau beriak ai ba penai sida sena lalu pansut siku jago ti umbas ia pemesai ari perau. Dia jago nya tadi ngansik semak agi ngagai jelatung. Datai ia ba jelatung dia ia lalu malai diri nyadi mensia. Palik aya kiba, palik aya kanan, seni nya endaau gaya malik keluan perau lalu tepeda ke tanggi sena ke labuh nya tadi. Iya pan lalu nyenggau tanggi ke melepo nya tadi. Sapa empu tanggi tu kini? ko Ruma sambil nyingut-nyingut ke hidung ensium bau nya. Asai ke kala ku nyium bau orang tu, ko iya ga. Malik baru iya ngagai luan perau nya tadi. Nya baru iya nemu orang ti bempu tangi nya tadi sigi sena lawan ke labuh selepak perau tuai rumah. Kati ke rumah tau nemu bau sena deh. Iya ga udah betabi megai jari sena maya iya ngusung sida sena dumai suba. Nemu nya sena tadi. Dia deh rumah lalu terjun ke ai baru nyindik bau tu deh sena. Ba langkau umai tuai rumah. Sida tubuh lima tadi benung jenik amat ti endur di langkau. Nyamuk nutu enda berasai ditambah ga ari umbas iya penyelap. Benung ke jenik ti endur dia wan mika bemimpi diri empu bejalai ke kebun bungai orang. Nakap manah bungai tanam orang dipeda iya dalam mimpi. Bemacham-macham churek sereta ngerinduka ati. Iya ga bau rengut. Pemuas ke bejalai sebelah madang bungai nya tadi enda berasai jari iya tejengkauka sepating bungai ti bechurak burak ti sebaka enggau bungai ti diting iya ba kaki tangga Bunsu Kijang malam nya tadi. Pemuas iya bayam pemanah bungai nya tadi dia iya tedinga ke sada nyawa ti alus nelai pending iya. Wai, nama nuan ngami bungai tanam aku enda minta? Kati ti nyema aku ngambi ati nuan enda minta ulih kini wai? Pia ku munyi terai orang nya. Iya pan nguing lalu malik-malik ingas. Tang nadai meda siku orang ba madang bungai nya. Munyi ke pechah pintu langkau dipandam orang alai luau. Dia sida iya lima sama bela te dani ninga utai munyi nya. Nya bala pedinga. Pia meh munyi jerita Bukit Sepagok kitai ba rengat kena melas tu. Nyadi bala pedinga semua nadai randau bukai lalu aku meri terima kasih ngagai kita ti semampai nganti jerita tu. Udah nya kitai lalu betemu ba tampung iya ke baru-baru. Selamat ngalih hari bala pedinga semua, mupuk dulu aku.